X'inhuwa l-metodu tat-talb bil-Kelma t'Alla miktuba bl-Iskrittura msejjaħ il-Lectio Divina? Il-kelma lectio divina jfisser qari spiritwali, qari divin. Mela l-qari fil-kuntest tal-fidi, qari attent tal-Kelma t'Alla bil-fidi li fih imbagħad din il-Kelma t'Alla ssir meditazzjoni, ssir talba u ssir kontemplazzjoni. Il-metodu tal-Lectio Divina huwa metodu li juża l-Kelma t'Alla miktuba għall-kontemplazzjoni, għall-meditazzjoni, għar-riflessjoni fuq il-Kelma t'Alla miktuba. Wieħed mill-metodi ta' dan it-tip għaliex anke r-Rużarju Mqaddes huwa wkoll riflessjoni, meditazzjoni dwar Misteri li l-Kelma t'Alla fl-Evanġelji speċjalment twasslilna u aħna nikkontemplaw u nitolbu bihom. Il-metodu tal-Lectio Divina għadda mill-prova taż-żmien. Għaliex fil-fatt tah il-forma klassika ta' erba' tarġiet jew erba' skaluni, l-Abbati ta' Chartreuse fi Franza li kien jismu Guigo t-Tieni. Dana kellu wieħed mill. patrijiet tiegħu, mill-monastiċi tiegħu, li talbu jgħidlu metodu biex hu jkun jista' joqrob iżjed lejn Alla, metodu ta' talb. Dan l-abbati, Guigo t-Tieni, li miet fis-sena 1193, Jagħti lil dan il-ħabib tiegħu Ġervażju f'kitba qasira sempliċi jisimha Scala Claustralium jew inkella Scala Paradisi, Is-Sellum jew it-Taraġ għall-Monastiċi jew inkella Is-Sellum għall-Ġenna. F'dan il-metodu li jippreżenta Guigo it-Tieni, lill-ħabib tiegħu Ġelvazju jagħtih dan il-metodu ta' talb bl-iskrittura bil-Kelma t'Alla miktuba f'erba' skaluni. Fil-fatt jgħid f'din l-ittra li jikteb lil Ġervazju l-ħabib tiegħu, jgħidlu ftit fih skaluni dan is-sellum, imma saqajh imissu l-art U rasu tmiss is-sema, għalhekk huwa skala taraġ s'għallum lejn il-ġenna. U jagħti erba' skaluni. L-ewwel nett il-lectio li tfisser il-qari, imma qari mhux biss qisni qed naqra biss il-gazzetta, imma qari attent, qari attent għal kull kelma illi hemm f'dak it-test li qiegħed naqra, u wkoll qari fil-fidi. U l-attitudni li jippreżenta anke Guigo f'dan il-metodu klassiku tal-Lectio Divina jieħu l-attitudni mit-Tieni Ittra lil Timotju, kapitlu 3 vers 16, L-Iskrittura kollha hija imnebbħa minn Alla. Mela allura meta ħa nibda nagħmel dan it-talb permezz tal-Lectio Divina, f'din l-ewwel tarġa tiegħu tal-Lectio, Qari attent fil-fidi qegħdin ngħidu, issir fl-Iskrittura, issir il-qari jsir ta' test mill-Iskrittura, mhux minn, per eżempju, ktieb spiritwali sabiħ, lanqas mill-Kuran jekk trid jew minn kitbiet spiritwali anke ta' reliġjonijiet oħra. Lectio divina ssir mill-Iskrittura. B'dan il-mod, qari attent, jiena nista' nibda diġà nirrispondi l-ewwel mistoqsija li tqum f'din l-ewwel tarġa, f'din l-ewwel skaluna, X'qiegħed jgħid it-test? Jekk irrid nitlob b'test mill-Bibbja, irrid inkun naf sewwa x'jgħid dan it-test, u għalhekk huwa qari attent. Imbagħad it-tieni skaluna, t-tieni tarġa ta' dan il-metodu hija t-tarġa msejħa meditatio. Il-meditazzjoni, r-riflessjoni, allura li jiena ninżel iżjed fil-fond ta' dak li qiegħed jgħid Alla f'dan it-test, imma x'qiegħed jgħid lili permezz ta' dan it-test. U allura qisni jiena nsir Samwel, rakkont tiegħu nsibuh f'dal-każ fl-ewwel ktieb ta' Samwel, il-kapitlu tlieta, vers għaxra, Samwel lil Alla jgħidlu, Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. L-importanti mill-ġdid tas-smigħ tal-kelma t'Alla anke f'dan il-metodu. Biex hemmhekk nirrispondi l-mistoqsija, x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test. B'dan il-mod allura ninżel dejjem iżjed fil-fond ta' x'qiegħed jgħidli Alla. U għalhekk huwa talba wkoll. Imma b'dan il-mod allura jiena nista' nibda diġà li f'dan it-test li qiegħed nitlob bih nimmarka jew ninnota kelma li nħossha iżjed qawwija jew frażi li qisha tolqotni iżjed Jew inkella l-messaġġ kollu tat-test li nkun qiegħed nitlob bih donnu iktar mis-soltu, għax dak ikun fil-fatt diġà, jekk qiegħed nagħmlu f'att ta' fidi u anke fi spirtu ta' talb, Alla qiegħed ikellimni permezz ta' dan it-test u allura inħoss it-test ikellem lili personali. It-tielet tarġa jew skaluna ta' dan il-metodu hija l-oratio, it-talb. Jiġifieri l-Kelma t'Alla issa li jiena diġà nżilt fiha, li jiena diġà bdejt naqbad, biex ngħidu hekk naqta' mill-fjur ta' dan it-test, b'mod iktar profond, issir it-talba tiegħi. Allura l-mistoqsija tkun, Issa x'se ngħid jien lil Alla li kellimni permezz ta' dan it-test? U allura l-attitudni f'din it-tielet tarġa ssir l-attitudni ta' Marija li nsibu fl-Evanġelju ta' San Luqa fil-kapitlu wieħed fit-tħabbira tal-anġlu lil Marija, il-vers 38. Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej. Il-qaddejja jiġifieri dik li rrid bir-rieda ħielsa tiegħi nagħmel dak li jixtieq Alla minni. Mela Alla li kellem lili permezz ta' dan it-test fit-tieni skaluna, issa jien x'sa ngħidlu permezz ta' dan it-test wara li kellimni hu? Ir-raba' skaluna imbagħad tkun il-kontemplatio. Kontemplatio ma tfissirx li se nibda nara r-raġġi ħerġin minni jew ninqata' mill-art. Kontemplatio tfisser noqgħod ma' Alla, kon, fit-tempju tiegħu, templatio. Issa, it-tempju huwa s-simbolu l-aktar qawwi tal-preżenza t'Alla fost il-bnedmin. Mela li jiena permezz ta' dan il-metodu, Alla jkellimni, jiena nwieġbu fit-talb tiegħi, il-Kelma t'Alla ssir talba fija, jiena se nagħraf, biex ngħidu hekk, ftit iktar mill-faċċati ta' Alla differenti, se nidħol iżjed fil-preżenza ta' Alla. Fil-fatt, L-iskop ewlieni tal-metodu tal-lectio divina huwa proprju li jiena noqrob dejjem iżjed pass pass, jew inkella skaluna skaluna, f'relazzjoni personali u intima ma' Ġesù Kristu, il-Mulej u Alla tiegħi. Allura, l-attitudni tkun dik li nsibu, per eżempju, fis-Salm 4, vers 7, Itfa' Mulej id-dawl ta' wiċċek fuqi, ħalli jien narak aħjar, insir nafek iżjed, naqbad iżjed x'inhuma l-fattizzi tiegħek, min inti, il-karattru tiegħek. Il-Lectio Divina tista' ssir b'mod individwali, persuna waħidha, imma tista' ssir ukoll b'mod ta' grupp. Allura, jekk pereżempju parroċċa trid tiddixxerni kwistjoni jew sitwazzjoni partikolari, trid tiddixxerni, trid tagħmel pjan pastorali pereżempju, ikun mod tajjeb ħafna kif nibdew dan il-pjan billi nitolbu fuq test partikolari li jista' jkellem lil dik il-komunità tal-parroċċa proprju bil-metodu tal-Lectio Divina. Fil-metodu tal-lectio divina barra dawn l-erba' tarġiet jew skaluni hemm min iżid tarġiet oħra fosthom l-iktar li tiżdied hija l-iskaluna tal-actio, l-azzjoni. Jiena naħseb li għandna noqogħdu attenti ħafna meta nżidu skaluna bħal din Aktio, Għax mhux dejjem Alla jitlob minni azzjoni fil-konkret b'dak il-mod. Jista' jkun jitlob minni iżjed silenzju, iżjed skiet, iżjed li ma nagħmel xejn imma nisma' iżjed. U allura meta nżidu dawn it-tarġiet noqogħdu attenti li Alla mhux dejjem jitlob minna xi azzjoni, xi attivita'.